Галиәсгар Камал исемендәге опер балет филармониясенең Камал академия курчак театры мәдәният һәм сәнгать университеты тотына.
Андый җирдә бармыни? Ник бит? Бар. Ник бит әле кеш миндә Галиәсгар Камал театры аерым, опер театры аерым, курчак театры аерым, мәдәният һәм сәнгать университеты аерым. Һа? Алып... Миңа абый аерым кирәкме, миңа оптом илахи кирәк абый. Да? Да.
Оптом кирәкмени?
Да, абый. Нәрсә кирәк сиңа укырга керү? Абый, мин артист буласым килә. Артист? Әйе, менә безнең колхоз председатель Дәүле Мәккән абый миңа болай диде. Мукый, энем, синнән җүнле кеше чыкмый бар артистлыкка диде абый. Да?
Шуңа күрә мин артист буласым килә абый. Нәрсә эшли беләсең?
Абый, мин җырлый беләм. Җырлый?
Әй, абый. Матур җырлыйсыңмы соң? Мачты матур җырлыйм, абый. Мин җырлый башласам, абый, имә. Бөтен бөҗәкләр кычкырып каушап бетәләр, абый. Шуңа күрә колхозның колорадо коңгызына агу алганы да юк. Сине чыгарып җырлаталар да? Диятле чыгара да җырлата, чыгара да җырлата, абый. Басуда җырлый, рәхәт. Коелалар да? Рәхәт.
Ну, җырларың бармы, энекәш? Бар, абый.
Нинди?
Үземнеке юк.

Шуның нинди җырын башкарасың инс? Сине суям дигән абый.
Сине сөямдер бәлки? Абый белмим, мин Шыгырданнан бездә сөеп тормыйлар, сразу суялар абый. Ә? Сдап әйтәләр дә иткә. Нет, сразу абый. Да?
Дә, А, ш- ит Шул саталар.
Нәф-нәфнең шул сине суям дигән җырын җырлап йөрисең син дә? Җырлап йөрим абый. Нормальный чыгамы соң?
Нормальный чыга абый үзе.

Нормальный ма аны? Нормальный.
Мин бу җырны корбан чалыр алдыннан ук нигә кәҗә тәкәсендә җырлыйм, абый. Чакырып китерәм, нәй сөйли, суям. Курыкмыйма?
Аллага шөкер. Да? Курыкканы юк.
Ну, ярар, ярар. Ничек, ошадымы, абый?
Ну, ошады инде, Никаш, ну бит кеше җыры белән кеше булып булмый.

Молодец. Я, я, ортан кыланма булды. Ошады ма? Бик ошады, Никәш, бик ошады. Тукта, син монда нәрсәләр нур коела.
Җон коела минем абый, төс түле бит. Мин көз көз саен җон алыштырам мин абый. Кыз җитте инде синеке хаман коела икән. Я. Ярат, ну, Никәш бит нәрсә дип әйтим. Менә сәхнәгә чыгар алдыннан һәрбер җырчы берәр менә шундый мощный, бәрә торган җыр белән чыга. Сиңа Менә тагын, ге- тагын монысы да ошамадыймы? Ошады бит инде, ну менә бәрә торган берәр нинди җыр кирәк. К- Теге, Козырной карта.
әйе, Козыр кирәк сиңа. козыр кирәк, конечно, Джокер, Джокер. Чтоб вот алырга да и манчырга чапылдатыр. Әйе, менә шундый кирәк. Ну абый ул козыр бар. Бар, ну ул козырны абый таптап, чәйнәп, ашап, кире чыгарып, бич нитеп таптап бетерделәр инде аны абый. Нинди козыр соң шундый биш беткән? Салы. Ник халыкка салы өләшәбез михә? Юк инде абый, нинди халыкка салар. Бу теге җырлый шундый 200 ел элек ясалган чәй турында. Берәү. Нинди салы соң ул? Ну теге чәй ясаган йөз ел элек ул чәй суынып беткән, шул чәйгә мәдхия җырлады инде. Салават инде. Ә, Салават Фатхетдинов теге? Е. Нинди салы, Салават Фатхетдинов бит ул. Абый, безнең авылда бит бөтенесе кыскартып сөйләшергә яраталар абый. Шулаймы?
Салават Салы, Хәния Фәрхи Хай-Фай. Аһа. Зәйнәп Зөфәр, Зызы. Фирдүс Тямай, Фетя.
Фидя дип кенә куштылар да? Фитя, Фитка дип кенә йөртә.
Яратканнар Фитиль дип йөртә. Шулай матур иттереп йөртәбез без абый, үзебездә. И салыны җырлыйсың? Салыны җырлыйм абый.
Әйбәт чыга.
Белмим менә халык ничек кабул итә инде шулай чыга. Ну, әйбәт кабул итәләр, Алла бирса, давай. Син матур иттереп акча өләрсен, әйбәт чыга.
Миндә акча юк.

Галиәсгар Камал театрының залына җыелган барлык барлык тамашачылар, шушы матур залларга килгәнегез өчен сезгә Ходайның меңдә ике рәхмәте яусын. Икесебездән кабул итеп алыгыз. Халык Юк, былай да әйтмә, тамашачы. Тамашачы һәр вакытта да аптырабыз Тайнур, нигә Салават? Сәхнәгә чыгып җырлаганда, сөйләгәндә гел аска карый икән дип. Теге әллә сүзләр куйдылар микән, әллә башкасын яздылар микән дип, юк, җәмәгать, ачыклык кертим. Инде күп чәйнәделәр, күп ваттылар, күп сөйләделәр дигәндәй. Мин фикерне Һәрбер әйтәсе сүземне әйтер алдыннан, һәбер җиткерәсе җөмләмне җиткерер алдыннан, карагыз,